Be ddigwyddodd? Dw i ddim yn siŵr. Ydy pawb yn iawn? Mae yna loethi o sanau od am fy mhen i. Efallai gnoch eitha bach o synwydd o fe. Lle'r yn union ydyn ni? Dim syniad!
Mae llyn edrych yn eitha cyfarwydd. Un munud o'n i'n chwarae gêm Playstation, o'n i ar fin lladd y ddraig goch 'na! A munud wedyn... Be' ti'n trio dweud? Ein bod ni yn y teledu? Yn y teledu! Waw! Nac ydi!
Doedd e ddim yn waw o gwbl! Sut ddaru ni gyrraedd yma? Wn i ddim.
Dy bai di ydi e? A fi?
Ie!
Os fase ti ddim wedi pwyso'r botwm yna! Dywedaf Naima, dyna beth sy'n digwydd!
Be?
Naill-ai sai'n llygaid ni'n troi'n sgwâr, neu fase'r teledu yn ein llyncu ni!
Ie wel, dydy Nain ddim hanner call! Na, dydy hi ddim! Ydy mae hi, mae hi'n siarad gyda'r gath am ei hun bwyta cornfflêcs i swper bob nos! Dydy hynna ddim gwneud dynes yn bonkers! Mae pawb yn gwybod taw amser brecwast ma rwy'n fod i fwyta cornflakes! Mae hi'n ddigon dda i gwarchod ni pan mae rhieni ni i ffwrdd. Dwyt ti ddim yn cwyno pryd hynny, a chael sylw i gyd yw wastad yn gadael mwy fel gacen! Wel, wnewch chi dau roi gorau ffraeo ma? Be dechreuodd?
Dim bois gen i pwy dechreuodd, dydy gwaedu ar ein gilydd ddim yn mynd i helpu ni nawr! O, mi fason ni medru gwneud gyda darn o gacen nawr. Cau hi, bogi mawr! Mor dwaed oedden ni!
Be ydyn ni'n mynd i wneud nawr te? Edrychwch!
Dyna nain! Nain Llan!
Nain Llan! Nain! Help!
Mi rhaid i ni styc ar y teledu! Dim pwynt i weifio arni! Pam?
Mae mam wedi tynnu nghearing ei ti. Mae'n ar y bwlch na fanna. Sdim pwynt i wneud hynna chwaith! Eh, pam?
Dydy hi ddim yn gwisgo i sbectol. Y clown. Mae hi'n bell o Islym heb nhw. Edrych mor sbectol ar y ffordd. Wel, be di pwynt cael teledu mlaen os nad ydy hi'n gallu gweld na chlywed dim? Mae'n gwmni i fi, medde hi. Dwi jyst ddim yn deall hen bobl!
Dydy hynna ddim yn... Oh. Dydi Hannah ddim yn hoffi'r lle yma. Gawn ni fynd o ma plîs? A babi!
Alla i ddim aros fan hyn am byth. Gen i werth biano am chwech a dydw i ddim wedi gwneud fwy cartref eto! Mae'n rhaid bod rhyw ffordd o ddianc o lle yma. Ti wastad yn dweud mai ti ydy'r person gorau yn chwarae gêm yma. Ie, ti dweud dy fod di wedi cyrraedd lefel wyth ers hydoedd. Wel, mi ydw i. Joio nhw weithiau. Wel, mi elli di ddweud wrthym sut i adael y lefel yma felly, ger ymlaen, dweud wrthym ni! Wel, falle modd i ddim wedi bod quite more honest gyda chi. Be? Falle modd i wedi dweud ambell i gelwydd bachwyn wrthoch chi? Ambell i gelwydd? Wel, ddim cweit wedi cyrraedd lefel oes. Eto!
Y gwir!
Dau. Lefel dau. Fedr ddim credu hyn! Ti'n gymaint o... Alright, alright, sdim eisiau gwirth, do? Pam dweud fashion beth? Eisiau hi fel fy mod i'n glyfo. A ti'n dweud fod nain yn bonkers. Sori.
Dwi'n really sori.
O be neu ddear ydyn ni mynd i wneud nawr te?
Hei! Edrych ar dy nain! Mae hi'n mynd am y bwrdd! Ac mae hi'n rhoi sbectol ymlaen! Go back!
Deren dy flaen, nain bach! Nai ddim galw di nain y bonkers byth eto! Addo! Reit, mae sbectol ymlaen. Mi fydd rhaid i ni dynnu i salw i nawr. Nai! Nai! Nai! Wow!